Sinjuri, nilqgħukom għal Shooter il-programm fejn grazzi għalih tkunu infurmati u tkunu tafu x'qiegħed jiġri ġdid fid-dinja kollha, speċjalment fokus fuq Malta. Fokus. Fokus. Il-proprjetà mad-dinja kollha qiegħda tola anka u Malta. U tiskanta però kemm jien nexxilhom in-nies joħorġu b'soluzzjonijiet. Ir-reżiljenza tal-bniedem xorta waħda illi ġielet tal-bniedem jikkrea din id-dar żgħira. Illi tista' toqgħod fiha. Tista' toqgħod fiha tista'. Tara kif ħadd poġġiha hekk hux minduda jew wieqfa fiha metru isu kubu b'kollox tajjeb, għandu bieba, għandu tieqa, insomma, tista' tgħid. Irnexxielu għandu l-proprjetà tiegħu. U ċina, eh. la tinżam modelja inkwetati ħafna għaliex il-popolazzjoni edha Tixjiħ. U anka Malta, eh! Għandna problema għax mhux nipproduċu biżżejjed tfal. U vera għax dejja qatt nirraġuna tajjeb il-bużnanna tiegħi jien kellha tlettax ta', tlettax. Hemmhekk ma kienx hemm television. Imbagħad in-nanna, in-nanna naqset, kellha ħamsa. Daħal it-television. Eh, eh, missieri kellu tnejn. Television bil-kulur. Mant Mintoff, eħe dak iż-żmien. U jien xejn. Netflix u Pornhub. Imma inti għandek Netflix le? Ija, nixxerjaw l-account ukoll. Pornhub mela. Dik mela, amor. So. Uaj, ma kem sirt ninsa, il-veru sirt ninsa. Imma naħseb li minn dejjem kont, għax meta kont zaħira kont ninsa il-basket tal-iskola warajja. U hija da ċċuċati kulħadd jagħmilhom. Hija veru, ma vizzju e u vizzju ikrah ħa ngħidlek. Darba kont mort skydiving u għal naqra ma nsejtx nilbes il-paraxut. U għaj ma x'essagerazzjoni. Ara, imma l-iktar ħaġa importanti li mhux waħdi ninsajjina ċanka Silvio Xkembri, nesa isem Ramona. Però kuntent li tkun kif qed tissejdu intom Ramona. Ramona Tart. U nesija tini darba u kol. Ramona Tart. Iva e, għafejja. U Elon Musk, kem jiftaħar li jitla fuq il-spaceship bil-miljoni tijaw. Ejja ħana raw dal-Malti, tela b'25,000. Daqsek trid tonfoq biex idaħluk fl-spaceship. U jien kont naħseb li t-taxi għoli, eh? Ew, bilħaqq, smajtu kif qed taqbad l-Amerika? Jien sirt naf min qed iqabbadha, ejja ħa naraw. Dora, Dora. Ikonna girl, baby girl. U daw il-gender reveals il-veru saru komplikati, kreattivi u eżaġerati, eh? U sewwa qalu li fit-tel għandu sejjer lej Għawdex ikun hemm ħafna traffic, eh? Taħarqu klaċċ. Araw dan xi daħħal. U dak xrajna illum. Ibatuli dak li taraw intom fuq WhatsApp għan nkun nistaw nixerjaw maħna. U rajna, eh, u xrajna t-tara u kol. U l-anzjani tagħna fejnhom. Biex ngħidlek is ma nafx ġara minnhom din il-ġimgħa li naf li Nikol kellu jmur xi turnament tal-biljard. Ħana lesta nagħmlu aħna nagħlqu għaw tajjeb u forsi jirna xilna naraw Nikol fejjat. Aw ta' xewter! Aħna ġejna hawnhekk il-biljard house Qegħdin ħafna ċentri tal-anzjanità attiva ta' matul il-lum u sitta differenti u qed nagħmlu turnament tal-biljardu xejn xejn. Neħles naqra minn Mari, ejja ħandawwarkom dawra. Kif sejrin? Oh, tajjeb, e, imma nejb wieħed, nejb wieħed. Jien qed nirbaħ ma għandna l-biljar defettu għandhom il-pockets jiċċaqal.